Il-maġi kienu astroloġi. Is-sena tagħhom kienet li ta' kuljum josservaw is-sema u dak li jidher fiha. Il-kelma maġi hi forma Latina tal-plural tal-kelma Griega magos li ġejja mill-Persjan antik magus. Ir-rakkont tal-Maġi jurina ħaġa ġdida li ġiet bit-twelid ta' Ġesù. L-għaqda bejn Alla ta' Iżrael ġiet mifruxa għall-bnedmin kollha. Bħala parti mir-reliġjon tagħhom, dawn il-qassisin kienu jistudjaw b'mod speċjali l-kwiekeb u kisbu fama internazzjonali għall-astroloġija li dak iż-żmien kienet meqjusa minn ħafna bħala xjenza. Alla ltaqa' magħhom hemm fejn kien hemm iċ-ċentru tal-ħsieb u tal-interess tagħhom. Kien jidher xi ħaġa stramba, imma dan hu l-mod li Alla għażel. Alla juri ruħu fis-sema tagħhom. Kellhom il-kurżità li jmorru jaraw fejn se twassalhom il-kewkba u l-kuraġġ li jimxu fejn se toħodhom. It-triq li ħadu, li wasslithom ħdejn Ġesù, tfisser il-wasla ta' dawk li mhumiex Lhud fl-istorja tal-Bibbja. Il-maġi huma sinjal li wara t-twelid ta' Ġesù, m'hemmx aktar Grieg jew Lhudi, m'hemmx aktar ilsir jew ħieles. Il-maġi jirrappreżentaw l-insara kollha, huma minn fejn huma. li flimkien mal-Lhud jistgħu jieħdu sehem minn dak li Alla wiegħed il-bnedmin. Għalina wkoll, f'ġurnata bħall-oħrajn kewkba li ma nistennewx tista' tidher tiddi quddiemna. Tista' tkun ħarsa, kelma jew ġest li jidher fis-sema tagħna. Xi drabi u fil-qalba tal-lejl, fil-waqtiet ta' niket fejn xejn ma jidher ċar u li l-kwiekeb jidhru l-aħjar fil-fond ta' qalbna, inkunu nixtiequ li l-kwiekeb li darba rajna hekk f'sbieħ ma jieqfu qatt milli jidhru biex iserrħulna rasna li aħna għażilna dak li Alla ried minna. Imma fl-aħħar tar-rakkont tal-Maġi, wara li l-kewkba għamlet ix-xogħol tagħha ma deritx aktar. Għax l-importanti mhijiex il-kewkba imma fejn din tkun wasslitna meta bid-dawl tagħha urietna minn fejn għandna ngħaddu biex naslu għand Ġesù. It-tieni kap tal-Evanġelju ta' San Mattew għandu l-ħsieb li juri x'inhi l-missjoni ta' Ġesù, is-salvazzjoni mhux biss għal-Lhud imma wkoll għall-pagani, rappreżentati hawnhekk mill-Maġi, u r-Rif, saċerdoti tar-reliġjon tal-Persja. Il-frażi mill-Lvant hija l-unika informazzjoni li jagħtina Mattew dwar minn fejn ġew. Tradizzjonalment żviluppat il-fehma li kienu Babiloniżi, Għarab jew Lut mill-Jemen, billi s-slaten tal-Jemen dak iż-żmien kienu Lut, fehma li kellu wkoll Ġwanni Griżostmu. il-parti l-kbira kienu jemmnu li kienu mill-babilonja skont l-evanġelju ta' san mattew il-maġi sabu lil ġesù billi mxew wara kewkba li tradizzjonalment saret magħrufa bħala l-kewkba ta' betlehem ġew proposti ħafna teoriji fuq in-natura ta' din il-kewkba il-maġi nxteħtu jagħtu qima lil ġesù Dan juri rispett kbir, assoċjat mal-qima li tingħata lil Re. Dawn il-versi setgħu ispiraw il-ġenuflessjoni u l-qima bil-wiċċ mal-art fil-Knisja bikrija. Mattew isemmi tliet rigali, deheb, inċens u mirra. Ġew proposti ħafna teoriji differenti għat-tifsir u s-simboliżmu tar-rigali. It-teoriji ġeneralment nistgħu naqsmuhom f'żewġ gruppi. It-tliet rigali huma offerti u rigali li s-soltu jingħataw lir-re. Il-mirra kienet tintuża bħala balzmu, l-inċens bħala fwieħa u deheb bħala xi ħaġa prezzjuża. għandhom ukoll tifsira spiritwali id-deheb is-simbolu tar-regalità l-inċens is-sinjal tas-saċerdozju u l-mirra l-balzmu s-simbolu tal-mewt jew id-deheb jissimbolizza l-virtù l-inċens it-talb u l-mirra t-tbatija sas-seklu 15 il-mirra kienet tintuża bħala balzmu u fl-inċens fil-funerali u l-kremazzjonijiet iż-żejt imbierek li jintuża tradizzjonalment fil-knisja ortodossa tal-lvant fl-amministrazzjoni tas-sagramenti tal-griżma tal-isqof u l-griżma tal-morda hu mfewwaħ bil-mirra u meta xi ħadd jirċievi wieħed minn dawn is-sagramenti jgħidu li rċieva l-mirra. Xi studjużi ssuġġerew li r-rigali kienu aktarx mediċinali milli ħwejjeġ prezzjużi għal qima. Din il-ġrajja hi marbuta mal-ktieb tas-Salmi 72 u Iżajja 60 li jsemmu li r-rejiet taw rigali. Dan wassal biex il-Maġi bdew jitqiesu slaten minflok astronomi qassisin. F'innu tar-raba' seklu miktub minn poeta Ruman, it-tliet rigali kienu diġà kisbu t-tifsiriet ta' simboli profetiċi tal-identità ta' Ġesù. Meta twieled Ġesù f'Betlehem tal-Lhudija, Fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mil-Lvant ġew jistaqsu f'Ġerusalemm, Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tiela' u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sama' bihom u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u ried jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu, F'Betlehem tal-Ludija, għax hekk kien kiteb mill-profeta. U int Betlehem art ta' Ġuda, le m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ lill-Maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewkba, u bagħathom Betleħem. Qalilhom, Morru, staqsu sewwa t-tifel, u meta ssibuh ejjew għiduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu u ara, il-kewkba li kienu raw tiela' bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba imtlew b'ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma' ommu Marija nxteħtu fl-art iqimuh. fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deheb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra.